Әлхәмдүлилләһ, шушы җомга мәчетенә, җомга намазына мәчеткә үз аякларыбыз белән килеп, саулык-сәламәтлек белән Аллаһы Тәгаләгә сәҗдә кылуыбызга Аллаһы Тәгаләгә шөкер-рәхмәтләребез насыйп булса иде. Бу җәмәгать зур нигъмәт, намаз укый алу, Аллаһы Тәгалә күңелгә иман салу, адәм баласының иң зур бүләге. Әгәр дә берәр кешегә Аллаһ Тәгалә Коръән биргән икән, шул Коръәнне укый, ятлый, шуның белән яши икән һәм көнләшә икән, икенче бер кешегә, кемгә Аллаһ Тәгалә Коръән бирмәгән, әмма байлык биргән, бу кеше Аллаһтан килгән нигъмәтнгә, дингә көферлек китергән булыр, диде. Шуңа күрә иман байлыгы, җәмәгать, Иң зур байлык. Аллаһ Субхана вә Тәгалә әйтә, Фиргавенне яратмадым, ди. Әмма байлык бирдем. Сөләйман алейхиссәламне яраттым һәм байлык бирдем. Дөнья байлыгы. Шуңа күрә дөнья байлыгы белән Аллаһы Тәгаләнең мәхәббәтен билгеләп булмый. Бу кешеләр бәяләргә мөмкиннәр. Хөрмәт итәсеңме, итмисеңме аның байлыгына карап. Әмма Аллаһы Тәгалә яраткан бәндәсенә иман бирер. Яраткан бәндәсенә Коръән бирә. Яраткан бәндәсенә һидәят белән яшәп, иман белән бу дөньядан китү бәхетен бирә. Шуңа күрә шушы бәхетебезгә шөкер итеп, әлхәмдүлилләһ дип яшәгә Аллаһ субхана тәгалә насыйп әйләсен. Бүген инде беләс җәмәгать, хатын-кызларны котлыйбыз. Аларның бәйрәмнәре дип бүгенге көндә җәмәгать шундый бер үзенчәлекле бер бәйрәм көне. Безнең Адәм белән Һаваның тарихы ук безгә бер зур гыйбрәт, җәмәгать. Безнең тормышыбызның тарихы башлана Адәм галәйһиссәламнән. Адәм галәйһиссәламне Аллаһ субхана ва тааля сынау өчен сынау өчен җәннәткә керткән иде. Һәрберебезгә дә Аллаһ Тәгалә нигъмәт бирә икән бу дөньяда. Һәрбер кешегә Аллаһ Тәгалә нигъмәт бирә, Адәмгә биргән кебек. Сәламәтлек тә бирә, үз вакытында байлык та бирә, мөлкәт тә бирә, ничек шуның белән кулланырсың икән дип. Адәм галәйһиссәлам җәннәттә яши. Җәннәт җәмәгать мәгълүм бер проблемасыз урын. Анда проблема юк. Бөтенләй бер шешелгән. Әмма шул җәннәттә дә Адәм галәйһиссәламга күңелсез була башлый. Тормышым мөккәммәл түгел. Тормышымда тәм юк. Ни өчен? Чөнки янында хәләл җефете юк. Менә адәм баласының, гомумән ир кешенең нинди генә сәүдәсе булса да, нинди генә йорты һәм машинасы булса да, янында аңлап, янында ярдәм итеп, балаларын, балаларына ана булган, үзенә иптәш булган хәлә җырты булмаса, нинди генә ир кеше булса да җәмәгать, моның тормышы мөкәммәл түгел. Шуңа күрә Аллаһ субхана ва тааля әйтә, "Литәскуну иләйһә". Карагыз, Хава анабызның дөньяга килүенең сәбәбе Адәмгә тынычлык, рәхәт, шатлык бирсен өчен. Литәскуну иләйһә. Аның янында шатлык тапсын өчен. Аның янында тынычлык тапсын өчен. Шуңа күрә хатын-кызның бурычы җәмәгать гаиләдә тынычлык урнаштыру. Иренә итагать итеп, Тормышны гүзәл бизәп, иренә хәерле хатын, балаларга хәерле ана булу вазыйфасы, җәмәгать. Шушылай безнең тормышыбыз башлана җәннәттә. Гомумән, җәмәгать, хатын-кызларга килгән вакытта мин шундый бер мәзәк тә әйтеп куям инде, хатын-кызларның бераз күңелләрен күтәрү өчен алайса без ирләр гел күңелләрен терәбез генә инде. Монда инде бер нәрсәгә әйтеп куям, күңелләрен күтәрү өчен, без, дим, адәм балчыктан яралганбыз. Хатын-кыз балчыктан яралмаган, җәмәгать. Аның, гомумән, ул, русча әйткәндә, имеет внеземное происхождение вообще. Ул җирдә яралмаган, ул җәннәттә яралган. Һава. Һәм җиргә төшкән ул. Анап төшкәннәр җиргә. Шуңа күрә хатын-кыз бераз инде җәмәгать теге һавалырак булырга мөмкин. Без инде бераз җиргәрәк якын кешеләр. Шуңа күрә җәмәгать ир белән хатынның аермасы бар.

Коръән әйтә. Вәләйсә зәкәру кәл унсә. Ир кеше хатын кызга ошамаган. Шушы аятны галимнәр тикшерә башлаганнар бүген. Кая икән боларның иң охшамаган ягы? Беләбез инде физиологиядә хатын кыз белән ир кеше аерыла Әмма иң аерылган урын җәмәгать баш мие. Тикшергәннәр хатын-кыз белән ир кешенең баш мие эшчәнлеген. Ир кешенең баш мие җәмәгать коробкаларга бүленгән. Анда бер коробка машинаныкы, бер коробкада ил, бер коробкада акча, Бер коробкада бала, бер коробкада вообще бер әйбер юк. Пустая коробка бар ир кешедә. Әйтәләр, моны вообще ул загадка диләр. Хатын кызда җәмәгать баш миен карасалар, анда коробкалар юк вообще. Анда только проводалар менә булай. Как высокоскоростной интернет кебек. Аның башы жу итеп тора умарта ясы кебек. Шуңа күрә әйтәләр галимнәр, хатын-кыз бер мәсьәлә шиша башласа, бөтен баш эшли башлый. Хатын-кызның башы бер кашын җавытмый икән. Ул гел уйлап тора. Бөтен яклап уйлый. Хәтта ир кеше белән хатын-кыз берсен-берсе сайлаган вакытта ир кеше сайлый башның яртысы белән генә. Хатын-кызга карый да ул сыклана да, кыяфәте матур, күзе матур, бетте шул җитергә дә мөмкин. Хатын-кыз юк. Хатын-кыз бөтен баш мие белән карый. Үзенә хәле җебеп кайнаган вакытта. Менә ир кешенең теге пустой коробкасы, җәмәгать, бөтен ир кешедә бар икән ул. Әгәр дә ир кешенең проблемасы чыкса, шул пустой коробка керә утыра икән ул. Его не трогайте. Мин пока посижу один. Аңа кирәк тынычлык. Аңа кирәк бал тотырга, аңа кирәк охотага китергә, аңа кирәк урманда утырга, сәгатьләр буе утырга может тәрәзәгә карап. Хатын кызның проблемасы чыкса, аңа сөйләшергә кирәк. Аңа аралашырга кирәк, аңа гел сөйләшергә кирәк. Ул тып-тыныч бал тотып утыра алмый проблема булгач. Менә җәмәгать, ир кеше белән хатын-кыз баш мие эшчәнлегендә бик нык аермалар бар, шуңа күрә хәтта мөселман галимнәр әйтәләр, соңгы вакытта бик күп язмалар, мәкаләләр бар, ир кеше белән хатын-кызның баш мие эшчәнлеге. Менә гаиләдә әгәр дә проблем булса, карагыз әле, хатын-кызның үзен, үзенчәлеген һәм ир кешенең. Ир кеше пространствода бик яхшы разбирать итә. Машина белән барганда ир кешенең бөтен ягы уйланган. Хатын кызы в деталях казна. Ул пространствода бик начар ориентируется. Шуңа күрә менә бу 36 нчы аять Әл-Гимран сүрәсендә ир кеше белән хатын-кыз икесе ике төрле ди. Шуңа күрә әйтә Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм хатын-кыз яралган ди кабыргадан ди. Кабырга бераз генә кәкре инде ди. Ну аның кәкрелеге җәмәгатьтәге җитешсезлек түгел. Менә бөтенебезнең кәкре кабыргада хәтләнеп җөрибез. Аны турайтмагыз, ди, аның гүзәллеге шул кәкерлегендә. Тормышка сезнең кебек карамаганга күрә гүзәл ул, ди. Аны турайтмагыз инде, ди. Турайтсагыз, ди, менә турайды дигәндә генә сына ул, ди. Аның сынуы талак, ди. Кайвакытта талакка киләбез хатын-кызны турайтабыз дип. Тураймый ул. Сине кәкрәтергә мөмкин, но үзе тураймый. Буйны кечкенә генә мәзәк инде җәмәгать. Хатын-кызларга берәр бүген теге бик каты бәрелик, әмма һәрхәлдә җәмәгать хатын-кызга гүзәл затларга караш шулай булырга тиеш. Әмма җәмәгать, менә бу безнең тормышыбызда булган хакыйкать. Инде җәмәгать әйтәсем килә менә әлхәмдүлиллә безнең динебез гүзәл. Безнең динебез шушы тормышыбызны гаилә тормышында бәхетле итү өчен безгә бирелгән. Әмма кайвакытта җәмәгать илләр, мөселман илләре безгә мөрәҗәгать итеп шәквә белдерәләр, жалоба, хатын-кызларыннан. Әйтәләр, хатын-кыз, хатын миңа буйсынмый. Хатын кызга барасың, хатын кыз әйтә, ул ди иде ир түгел ди. Нәрсә соң происходит? Менә җәмәгать Ән-Ниса сүрәсендә, Хатыннар сүрәсенең 119 нчы аяты бар. Йөз дә унтугызынчы аятендә Аллаһ Субханә вә Тәгалә әйтә, карагыз, җәмәгать, бу бик мөһим мәсьәлә. Бу бик мөһим мәсьәлә бүгенге көндә. Аллаһ Тәгалә әйтә, шайтан сүзе белән. Шайтан әйтә. Ва ла амураннахум фәлә югайранна халкаллаһ.

Мушәббиһин бин-ниса. Ләгънәт калыр, ди, ирләргә охшаган хатыннарны, хатыннарга охшаган ирләрне. Монда җәмәгать сүз бармый, операция белән ир кешедән хатын-кыз, хатын-кыздан ир кеше ясау. Это уже последний, это физиология. Сүз бара социально-психологический вариант. Беренчедән, җәмәгать хатын-кызлар җитәкче була башладылар. Ирләр шуны күтәрә алмыйлар. Ни өчен? Чөнки бөтен галимнәр әйтәләр бер тавыштан иман загыйфләнде. Иман. Иман зәгыйфьләндеме, хатын-кызның киеме үзгәрә. Озын күлмәк урынына джинсы кияләр, футболка кияләр, чәчләрен кыскарталар, аякларында шул ук кием, шул ук сөйләшү, шул ук жаргон. Бармы урамда ир кеше белән хатын-кызның яшьләренең аермалары киемдә бүген юкка чыкты. Әти дә, ә, әни дә шуны күрә, әти дә шуны күрә. Әмма мода бит. Күрше кызы да шулай киенгән. Бүген шул кыз Җегетләрчә киенә, ярар. Ә онык нишләр? Онык нишли? Шундый әйне күреп үскән кыз нишли? Ә оныкның баласы нишли? Менә җәмәгать без үзебез үк хатын-кызның ирләргә әйләнеп баруына юл куябыз. Шул ук вакытта җәмәгать ирләр хатын-кызга әйләнеп баралар, чөнки бөтенесенең кулында пиво. Ә пиво җәмәгать ирләрдә булган ирләр гормоны тестостеронны үтереп, хатын-кызлар гормонына күчерә. Менә җәмәгать гынах. Кием гынахы. Исерткеч эчемлекләр гөнаһы һәм башка төрле гөнаһлар, диннән ерак булу, гыйлемсезлек, иманның загыйф булуы ирләрне хатын-кызлар астына төшерә башлады. Ә хатын-кызлар ирләр өстеннән хәзер хөкем итәләр. Бу җәмәгать Коръәндә бар, бу Расулебезнең хәдисләрендә һәм бүген көндә ул галәмәт күз алдыбызда. Менә шуңа күрә минем җәмәгать бүген көндә әйтәсем килә, динебезне саклап без үзебезнең кешелеклегебезне саклыйбыз. Менә бу урында минем җәмәгать әйтәсем килә, ирләр кайвакытта зарланалар, менә Хатыннар безгә буйсынмый дип. Әйе, берсе-берсе күченүен аңлаттык, әмма хатын-кыз кыяфәтендә булган озын күлмәкле хатын белән дә яши алмый. Ни өчен? Коръәндә ике кыйсса бар. Берсесе Муса пәйгамбәр турында. Муса пәйгамбәргә Шугаиб пәйгамбәребезнең кызының күзе төшкәч, Шугаиб пәйгамбәрнең кызы әйтә әтисенә Шугаибка, менә бу җегетне калдыра алмыйсыңмы син үзеңдә ди. Ягъни ошаган була бу җегет. Шугаиб пәйгамбәр сорый кызыннан, ә нәрсәгә ул сиңа ошады ди. Шугайб пәйгамбәр белән кызының сөйләшүе, әмма Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә нәрсә ди, Иннәһү ләкауиюн әмин. Ир кешедә ике сыйфат булырга тиеш, Коръән буенча. Шушы ике сыйфат булса, ди әйтә галимнәр, 80 процент хатын-кыз безоговорочно шушы ир кешегә буйсынып яши. Юк икән бу сүзне. Бу ике сыйфат иннәһу ләкавиюн. Он духовно сильный. Сынмый җил давылларга. Әз генә бер җил булдымы, ятмый диванда ике атна үтүкләп арткы ягы белән үпкәләп дөньясына. Ә кем кулга ала, алып баруны? Хатын бозала. Потому что ты сломался. Син загыйф. Алып бара алмыйсың. Аннан соң ике атнадан соң уяна инде бу ир, аңа каяндыр кычкыра инде. Торып баса ул диваннан, әйтә, а что здесь все мимо меня проходит соң, ди. Но хатын әйтә, ну ничек соң ике атна синең янда ятып булмый бит инде. Үпкәләдең дип. Син үпкәлән дип бит дөнья бара, алып барам тормышыңны.

И всегда будешь в подчинении. Шуңа күрә беренчесе әйтә Аллаһ Тәгалә, "Лакауиюн". Көчле бул, ныклы бул, бирешмә җилләргә, давылларга һәм гөнаһларга. Яшь вакытта дураковаләют, аннан соң олыгайгач кая барырга белми.

Әйткән барам мөслимгә дип җырмый инде ул Азнакай буйларында. Точно мөслимдә ул. Он сильный и надежный Коръән әйтә. Шушындый ир кеше булсагыз, ди, 80% хатын-кыз безоговорочно. Чөнки шундый ирне эзли хатын-кыз. Хатын-кызга да требованияләр бар гаиләдә. Ансы Сөләйман галәйһиссәлам кыйссасында. Балкыйс патша килгәч, Сөләйман галәйһиссәлам үткәрә аңа экзамен. Балкыйс хатынга патшага нишли? Балкыйс килер алдыннан бит аның алып килгән була тәхетен ул урлап. Урлап инде икенче юл белән. Трон. И тронны үзгәртеп куйган икенче кыяфәткә.

Ир кешегә берничә требование сила воли. Хатын кызга уйлап силәргә куша. Ә икенче имтихан ничек була? Елга өстендә салып куя була дворец, а над рекой пол прозрачный. Әйтә Балкыска, кер, ди во дворец. Теге керә, карый, су аккан кебек, идән күренми. Бер патша да җәмәгать ялмая керми суга. Мало там, что может быть патша. Но Балкыс аяк киемен сала һәм итәген күтәрә.

Инде җәмәгать вәгазының азагын да әйтәсем килә. Хатын-кызларның җәмәгать иң күркәме безнең өчен аналар. Әниләрне әйтмәсәк җәмәгать ул урынсыз булыр иде. Менә әниләр буенча мин бер генә кыйсса сөйлим дә шуның белән вәгазны бетерәм. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында булган бер сахаба исем булган Алкама. Бер көнне килеп әйтәләр пәйгамбәргә, "Я Расулулла, Алкама исемле сахаба

Килә алса килсен, килә алмаса мин үзем барам ди. Әбигә барып әйтәләр, юк, юк ди, Расул үзенә үзем барам ди, таякка таянып килә. Ул яшьтәге әби, эй Расулулла, килдем яныңа ди. Расул Гөстри улың Галкама турында әйтәле ди. Галкам әйтә, хакам да әнисе әйтә, эй, намазны укый инде, тота ураза, хаҗ кыла, садака бирә, зәкәт бирә. Иләнгәч хәл үзгәрде ди. Мине рәнҗетә ди. Әбинең шуның кадәр, әнисенең шуның кадәр җиләге каткан. Расулебез моны йомшарта алмый, ә теге үлә алмый. Шуннан соң әйтә, бирә алып керә, ди, утын ди ишек алга, утнап керәләр. Әби сорый, нәрсәгә бу ди? Хәле ди, учак янабыз, яндырабыз ди. Нәрсәгә ди? Улың Галикка менә шунда салабыз яндырырга ди. До такой степени әбинең җиләге каткан, к такой психологический

Аллаһның, бөтен фәрештәләрнең, бөтен кешеләр ләгънәте, ди. Шуңа күрә дөньябызда, тормышыбызда әниләребезнең рәнҗетмичә, аларның хакын үтәп, аларның ризалыгын алып, фатихасын алып калырга Раббым насыйп әйләсен. Тормышыбызга хәер-рәхмәт, бәрәкәт, сәгадәт, иминлекләр насыйп әйләсен.